Cyfnod clo arall. No! Wel, peidiwch y phoeni. Mae gen i fideo criw celf newydd i chi bob dydd am yr ychydig wythnosau nesaf. Yes! Mae S4C wedi rhoi caniatad i fi i lanlwytho uh, darnau o rhaglen yr enw Ceri Grey nes i gyfrannu at y fe llynedd lle dwi'n dangos sut i arlunio neu creu pethau. Dwi'n siŵr chi joio. So wrth i fi bwrw mlaen gyda'n ngwaith i, joio chi y fideos yma. Yn anffodus, rhaid chi gweld fy ngwyneb. Sori! Hwyl! Hi pawb, dych chi erioed wedi trio arlunio gwyneb o'r blaen a wedyn ni ffindo fe'n anodd iawn i arlunio yr un wyneb, yr un person, o'r ochr, neu edrych i fyny, neu edrych i lawr. Ie, yeah, mae'n gallu bod yn anodd. Felly dyma un tric bach i helpu chi chydig bach. Awn ni ddechrau gyda cylch. Llinell lawr y canol ac un ar draws. Cadwch rhein yn digon ysgafn fel bod chi'n gallu rwbio nhw mas wedyn. Lle mae'r dau linell yn croesi, rhowch y trwyn, a wedyn ni un a dwy lygad, just uwch ben y llinell, ceg ar y llinell canol, clustia Ar y llinell hefyd. Iawn te. Falle, chydig o wallt hefyd. Ond, sut i droi e? Wel, meddyliwch am y cylch yma fel pêl, neu sffêr, rhywbeth tebyg i hwn, oren. Dyn ni'n edrych ar yr wyneb yn syth ymlaen, ond co, pan dyn ni'n symud i'r ochr, Neu i fyny, dych chi'n gweld sut mae'r croes yn symud hefyd? Wel, allen ni wneud yr un peth ar bapur. Dweud bod y person yn edrych i'r ochr, mae'r llinell yna yn aros yn yr un lle, ond mae'r llinell yma yn mynd rhywbeth fel yna. Newch y trwyn, llygad y cig yn yr un lle. Felly mae hwn yn mynd lle mae'r llinellau yn croesi. Llyged. Just uwch ben y llinell, naill ochr ar llall. A'r ceg ar y llinell unwaith eto. Beth am y clystiau? Wel, cofiwch maen nhw reit ar yr ochr, felly maen nhw wedi symud tim bach. Rhyw lefel na. Gwallt i orffene, just ar y llinell. A dyna ni. Yr un wyneb o'r ochr. Beth am rywun sy'n edrych i fyny? Wel, mae'r llinell yma rhywbeth tebyg i hwnna. Ac unwaith eto, trwy'n lle maen nhw'n croesi, llygaid just uwch ben y llinell, a'r ceg ar y llinell. Cofiwch bod y clustiau yn aros ar y llinell. Felly, clustiau Lawr fanna. Falle, just tym bach o wallt yn gallu cael ei gweld. Dych chi'n gweld? Gwyneb yn edrych i fyny. Nawr, siwr o fod, o edrych i fyny, bys ni'n gweld ffroen ar person. Nawr, mae hwn yn gweithio, dim ots pa fath o wyneb dych chi'n neud. Eto, yr un peth. Llinell fyna, llinell fyna, Trwy'n llygaid. Dych chi'n gweld? Mae'r llinellau yn helpu ni i wybod lle i roi popeth. A chlystiau i'r ochr. Beth am wyneb hir? Dweud bod ni eisiau'r person yma i fod yn edrych lawr ac i'r ochr. Mae'r trwyn, lle maen nhw'n croesi. Cofio, mae'n sticio mas. Mae'r llyged lan fan hyn rhywle. A'r ceg bach just lawr fan hyn. Listio fyna. A gwallt. Beth am y wyneb yma? So fel ydych chi'n gallu gweld, mae'n gweithio i bob math o wyneb. Os ych chi moyn defnyddio pen i fynd dros dyn nhw, gallwch wneud. A wedyn, defnyddiwch rwber. A gyda'r llenellau wedi mynd, does neb yn gwybod bod chi wedi hyd yn oed defnyddio nhw. Gobeithio fydd hwnna'n helpu chi y tro nesaf, dych chi'n trio wneud lluniau o wynebau.